hatisi kuda kurovana mudzimba love hairwadze mm. pane mari love inofaya mm. asi zvemwari voropafadza zvatinobata nemaoko nofunga muri kungoona zviri kuitika mudzimba mabopota akawanda ari kubva mukuti murume akakuti ndipe ukamuti ndipe mari ikashayikwa dzimwe nguva anenge asinawo asi matoona ratove bopoto Vanhu vakutobatirana mapanga, vanhu vakutorwisana. Zvamuri kuona ndozvamuri kuona vamwe vakadziwo vari mumajeri zvinokonzereswa naizvozvo. Zvinongoda kuti madzimai tishandewo tichiritira mhuri dzedu tichibatsirana nababa ehe hapana chinokwanira asi iwe mudzimai wakabudawo neuku uchishandawo baba neuku mosangana pakati Tinoona tichidzikisira gender based violence iri kuwanika imazuva ano. Munhurume anoda kuti azive eh, position yakapiwa naMwari eh, iposition yeauthority ye ndiyakapiwa naMwari yekunzi a father. Ukaona anzi a father it means kuti responsibility yake ndeyekuchengetedza ndeyekuprovider uyezve ndeyekuita sei ndeyekudzivirira saka asanzwisa izvozvo munhurume anopesera akuabuser you know, uh, position yake so what's important is that um, people need to understand that a gbv or intimate partner violence

muno munhu ndakapinda nenyaya yeassault yakambotanga ichinzi attempted murder e, mjeri ndakapinda nemhosva here ipi inini murume wangu sata anenge anokoshesa sadza saka ipapo ndo pakatanga kuyeruka nachiyawa vaitanga kundiyerura achiyawa chikafu chesadza mumba ngaletwa licala lerepu kuti titi jeri rinogona kugadzirisa vanhu pasina mwari haa ndifuti zvinobuda ndosaka tiri kuti murume ngaadzokere panzvimbo pake pana mwari kuti azive kukosha kweofisi yakapiwa namwari hello and welcome to yet another edition of another chance a program that seeks to highlight issues pertaining inmates with a view to reconcile them with the ones they wronged in today's edition we prepare you for the forthcoming 16 days of activism against gender-based violence That runs from 25 November to 10 December. Mazuva anaya varumewo vari kuuyawo vari kumhan'ara nyaya dzavo asi ishoma kana takatarisa dzemadzimai. Chinozongonetsa ndechekuti mazuva ano unoona kuti e, varume vari kuurayiwa nemadzimai ivo varume vari kuuraya madzimai saka zviri kwese izvozvo izvo e, moona mazuva apera tine nyaya yakaitika kumashinal central kubhindura kune mukadzi akauraya murume wake kozoita dzimwe dzatiri kuwana izvezvi mukatarisa kwana zvimba kune kuti e, murume auraya mudzimai wake e, kunana masvingo tine nyaya dzakaita saidzodzo zvazvinoreva ndezvekuti takagara munzvimbo dzatakagara vanhu ngavasamirire mapurisa ngavasamirire vezimbabwe prison and correctional service ngavabatane pamwe chete kuitira kuti titaure neshoko rakasimba tichitarisa isusu machifi edu ndichitarisa mavillage heads edu totarisa vemasvondo vemachechi tese tibatane kuona kuti 16 days idzodzidzi dzeactivism against gender based violence dzakosheswa asi zvisangoveka zvinhu zvekubva musi wa25 october 2023 kusvika musi wa10 december 2023 aiwa ngazviitwe mazuva ese kutaura kuti munyika munge muine runyararo tiitewo basa riitewo rakanaka e, rakareruka kumapurisa e, nevezimbabwe prison correctional service tiri kuona zvimwe zvii zvatingabatsirane nazvo zvatiri kuona zvingabatsire kuti tidzivirire mhirizhonga dzemudzimba dziri kuitika idzi
inini maonero angu kumadzimai uku kana tashanda zviya zviya izvi ndiri mubatsiri ka hanti ndiri mubatsiri wababa eh. mm. ndashandawo ka zvandiri kushandawo pamwe ndiri kutovakurira baba ndiri kuya nemari yakadini yakawanda mumba muye muye mm. zvino ndaona mari yakawanda mumba muye muye ndakutoona baba vaya kunge munhu asina basa eh. mm. nemari shoma iyo yavari kuyoonayo werezi tiri kuti mari yandashanda inini neyavauyawo nayo baba tosanganisa toronga toita zvinhu zvedu zvino vamwe madzimai manje akaona kuti aita mari yakawanda baba vaya vatoumwe munhu asisina chiremerera mukati memusha mm. saka munozoona kuti baba vaya kavanozoitawo hasha mm. panongoda chiremerera chete chokuti ndikaisa baba panzvimbo yavo handiti munongoziva kuti baba vakaiswa panzvimbo yavo mm. ehe anotoita munhu mm. chero dai ranga riri benzi rinodzoreka mm. ini ndinoona panhau yegender based violence inonyanya kubva pashamwari mm. ndinoti pakunzi shamwari dai pakatobviswa zita rina mwari mukati nekuti pashamwari pana mwari shamwari dziri kukontribhuta zvakanyanya mudzimba dzeidumu ai inini ndiri kuona nyaya imwe inokonzeresa gender based violence mudzimba umu inyaya yekusagona kurayira vana semadzimai mm. vanasikana especial vanasikana ezvino taakunyanya kuvaregerera Zvimwe nguva ndogona kutodaro ndoti pamwe nesu madzimai nyaya yaakutangira pakufeka ta tichazivi kufeka semadzimai kana inini ndikatadza kufeka semudzimai mwana ndichamudzidzisa kufeka here ndikatongoona inini semudzimai ndisingagoni kufeka samai semukadzi wemunhu mwana sikana ndichamugona here handichamugoni saka ini ndrotofunga kutoti nyaya inotangira ipapo mudzimba kutoti vanhu vasvike pakurovana because kana mwana wangu aenda aenda anoita chakashata kana uko kana kwaenda mm. achaonekwa nevamwe mm. vachaudza murume wangu mm. vanodzoka vachiti ona mwana wako waakatadza kurayira yeah. ndewangu nemhaka ye ndini mai ah. ndatadza kurayira mwana wangu sikana ndini mai ndatadza kuratidza mwana wangu sikana kuti kana munhu uri mudzimai kana uri musikana unofeka sei ezvino eh, wakufamba wakashama wana ezvino eh. wana wakuita zvese zvese vakubatwa zvibharo nenyaya yekusanyatsofeka zvakanaka hatisi kuti zvakanaka zvakashata hatisi kukurudzira kuti vana vabatwe zvibharo asi mwana kana achibuda mumba afeka sei inini samai vake kana ndichimurega achibuda mumba achienda ndambotarisa kuti afeka sei mwana yeye Madzimai vamwe tine usimbe humwe husingaite. Hanzi vamwe vanoti unyope. Mumwe mudzimai haakwanise kushanda kuti abetsere murume wake zvinova zvinozokonzeresa pamutauro mukati memba. Mudzimai unofanirwa kushanda murume achishanda uko. Sesu takajoina pakamani tiri kutobetserawo varume vedu nerimwe side ivo vachiendawo kubasa tichionawo mari yepamwedzi isusu yedu yemaproject tiri kuita maproject akasiyana siyana mupakamani tiri kuita magrocery atichasheya tiri kuita maproject embudzi tiri kuita maproject emagarden zvinova zvinounza mufaro mumba kazhinji wakaona mumba musina mufaro usimbe muinhamo munenge musina mari ndo zvinowanza kutaura vamwe vakadzi munoziva kuti mumwe mukadzi ane usimbe wekuti anongomuka akarara so wekuti haazive kana kuti salt inotengwa mari kukumbira chinhu chese kune murume mm. kuti ata mm. kuumburuka pasi kuumburuka kubonga kuomberera murume kuti hamuna salt ye 50 cents

zvaitika ndezvekuti murume anga asingaachandirangariri nemhuri saka ndakanga ndichishandirawo vana vangu zvandaihwanawo zvishoma izvozvo saka murume anga asingachandisisapoti nevana akanga ongokoshesa kuna maiguru ava ndimaiguru remurume wangu mufamily saka waiti zvishoma zvandashanda izvozvo kana inga washuga kana kuti mafuta waitapudza achinopa kuna maiguru avo saka ndozvakandipa hasha kuzosvika ndinopisa dzimba dzamaiguru it was a desperate act driven by her husband's neglect and betrayal murume akanga tiri padhuze nepachikoro saka pachikoro apa pana ticha vakanga vati ndinoda kunotinhwa mombe kuno kwagutu kuno kumusoro ndobva vatota zuva rese neusiku vese vachitinha mombe iyoyo ndobva vaya naye ndobva vaenda kunouraya mombe iyai saka vanouraya mombe iyi vakadzoka kwasviba udhere chitu vadzoka kwasviba pakuya kwakaita murume akabva auya akabva asvika pamba Asvika pamba murume aka akanga ane nyama yakanga apiwa yokuti sokushanda kwavanga vaita nemari yavanga vapiwa saka murume abva ati achisvika kugedhi kuda akanga agara hafura nyama yayo ndobva angouya nenyama shoma shoma yanga iri mupabheki yakawanda ndoyanga yakaisa uku kuna kwamaigura saka zvadaro pakauya akatsveta kumba achausveta pamba akasvika ini ndandabika chikafu ndobva ndavapa chikafu nokumugadzira mvura yekuti ageze asvika pamwe payana ana kutora nguva yekudzikama kuti aone kudya nokugeza ndobva ati ah, tine kwandiri kutomhanyira saka ndozodzoka ndodii ndokuti kana kuti togona kudzoka mangwana pane kwatinoda kuenda ndobva ndavabvunza kuti ndobva ndavati nditaurire kuti munoda kuenda kupi ndobva aramba undijekese ndokubva vadi ndobva aenda saka ini kuinda kwaakaita nezvezvaaita ini hana yangu yakabva yanyuma ndikati anhema hakusina hakuna kwarudi kwari kuenda pavakangosiyawo chikafu chiya ndobva ndati awo ndobva vangotsveta ndobva varongedza ndobva vatobudawo vachiti vakienda ndobva vaenda saka vachienda ivo vakaenda nenzira nzira yacho vakanga vachiti kwaanoenda nako hakusiko kwavakaenda nako wabva watotena vachiinda kwamaiguru vaya saka iwo havana kuziva kuti ini ndavateera mazvuri asi ndakateera ndisiri munzira ndakanga ndichingoteera ndiri pasaidi kusvikira tanosvikirana kwamaiguru vaya fueled by anger and frustration she decided to take matters into her own hands doing the unthinkable kusvika vanosvikawo kuna maiguru ando vanotambirwawo asi kutambirwa ku ivo vanga vasina kundona isi ndaivaona ndokubva ndambusiya vakadaro kwechinguva ndokubva ndazotungidza dzimba dzavo kuseri kwenguva vaimboita sokuti zi ndokubva ndapisa dzimba dzavo so in the context of the 16 days of um, activism against gbv as a uh, zpcs rehabilitation department will be looking at

Inosimbisa nyaya yekuti imi varume idai madzimai enyu sekuda kukaita kristu ino chechi yake so tikaisa varume ipapo vakanzwisisa kuti chinombonzi rudo chambori chii bcause takaona mukudzidzisa soko ramwari kuti varume vasitavanzwisisa chinombonzi rudo chii unonzwa mwachiti ah, inguva ndinomutengera hembe eh, inguva ndakamutengera motokari asi munokuona kuti maproblem eapere nekuti vari masanzisa chinonzi rudo tikada madzimai e, haugone kutambudza mudzimai wako nenyaya yekuti ndokwakunzwisa kuti zvinotaura soko ramwari kuti murume anozvida anoda mudzimai wake ndakabva ndabva ipapo ndobva ndaenda nenzira yekusina misha saka murume wangu akabva dzimba padzakatsva mwana wamusikana akabva abuda mumba achiridza mhere achiti dzimba dzakutsva mai vaye ndobva vabuda mumba achivhura dho akati hakuna mumwe ndimaikirari vapisa chi dzimba dzangu murume ndobva angobuda mumba abva aita kujamba ruzhowa ndobva anokosora kumberi kwerodhi ndobva ananga kumba saka indakana nenzira yekutenderera ndichinosvika kumba kuya murume ndobva ati wapisa dzimba dzevanhu ndobva ndati ana upisa ana upisa musha munhu zvikanzi wapisa saka ndakufunga kuti kuda mafu dzingori nyaya dzichapera patanga tingori saka isu tagara tachiita ndachichengeta mombe dzevamwe vana baba munini vari kujoni saka ndaka ndatofonerwa chinzi maiguru muzonotora mari yenyupi kutownship kunotofambiwa kunotova nomufambo saka ndobva tahande tese kunotora chii mari iyoyo saka ndobva taenda tese tinotorakwatakaenda tisinotora mari kuya taifurana nemutown chipi mune kune ningiri kune makembe emapurisa saka ndindaofunga kuti ati dzingo zvato izvi zvakatodii zvatopfuura takafamba muroad hapana itadza munhu ndobva tangofamba ndobva tainda tainda kuya kuya muroad takunosvika pakembe emapurisa pakembi pano pane chitondo chiripo saka indafunga kuti kutsauka kwati kuti ndombotsauka ndikafunga kuti ari kutsauka hake ari kuenda pi musango abva atotsauka abva atoenda kukembi kumapurisa ana kumapurisa atouya atoti achi zvanzi uyai pano nemapurisa saka noti ah, koko nditi uyai pano anzi uyai pano mapurisa kwaitei ndobva anzi ah, zvanzi uyai pano ndobva ndaenda kwabva ndaenda paya ndanosvika kuya ndobva kwatonzi Mai muri kubatwa nemusha kuti nyanzi mapisa chi musha wa mudzimba dzivanhu.
Nyachela mpincha. Nyachela mpincha.
Daisy's actions were driven by frustration and a desperate plea for support. Mutonga achitonga vakati hanzi ivo mhosva yeko ndekuti ivo wakapisa dzimba dzevanhu. mhosva yako ndeyekuti wakapisa dzimba dzevana uye wakapisa mumba mune, mune vana pamatongwa zvakadini ndobva ndatongwa 8 years Her story highlights the need for addressing the underlying factors that contribute to gender based violence, such as financial inequality and societal expectations. Nonetheless, her ill advised reaction led her to an unfamiliar place where she is having a challenge adjusting as she continuously thinks about the welfare of her children. sokuti hangu handiko asi ivo vagara vanongofona vachiti vana vanonetsa plus vana vacho vari kunzi vari kuba mumaraini saka inini ndakagara muno mumwe zvinotondishungurudza handina pisi mandiri ndogara nditoshungurudzika nazvo zvinotondirwadza kuti izvo zvinotobatikana kuti ini ndandiri munzira yekuti ndichengetedza vana vangu ava vanhu vangu vachitondishungurudza saka ndatova pakudemba kuti dai ndakatongosiyana nemurume ndakangotora vana vangu ndakazvichengetera nokuti vana vangu vatova padambudziko Gender based violence affects not only the victims but the entire community. Experts shed light on different facets of this issue.

at um, the perpetrators, perpetrators of IPV from a rehabilitative pers perspective, we also need to also consider the victimhood factor. Murume umwe nomwe ada kuti asvike pastage yekunzwisisa kuti Mwari ndavakamupa responsibility yo. Kana wapiwa simba hausi mukana wekudzvanyirira kana wapiwa simba hausi mukana wekushungurudza kana ukaona munhu achiita zvinhu zvake ngavasamuteerera kungosiyana naye kana uchiona achiramba achinetsa achishingirira kuita zvinhu zvake kungosiyana naye kuri nani woita zveupenyu hwako
It is apparent that men have a responsibility to lead exemplary lives and stand against gender based violence. It is important that they recognize the importance of respect, equality, and love in every aspect of life. Saka tiri kungokurudzirana madzimai kuti tishande tichibatsirana nababa kurwisana kurere mhuri zvakanaka. Muri kuona vamwe vana iye zvino izvi vaakupinda Mukunwa madrugs vane vakuona kumba kwacho zviri kuitwazvo vana pfungwa dzatodii dzatokanganisika nofunga muri kuona mai mai vedu mai oxiria munangagwa vari kufamba nyika yese vachikurudzira madzimai kuti tishande nekugarisana zvakanaka saka ndinongoti madzimai Ngatibatsiranei mudzimba nana baba kurwisana kuite kushoma nekuramba takangoshingirira pachinangwa chedu ichocho chokuti kadai baba vakafa nhasi e hazvizosara zvichikuomera samai unosara uchimiramirawo iye zvino kune mamwe madzimai pakati pedu vari kuitawo mikando yavo yokuti vanenge vachitokandirana mari dzokuvaka kutengawo zvidhinha masimendi watotorawo chikamu wabatsira baba vamwe madzimaiwo vari kuitawo mabasa ekuita emaoko ekuruka kuchengeta huku kudii zviri kutofamba tiri kutovabatsirana baba tiri kuona tichikunda zvimwe zvinhu zvacho